Timai ang zep thu chang lo va, chuan India ram a awm ve a ngawi lo khawp hianin kan sawi kan sawi thin leh keimahni nih na chu a inpersan daih a ni tel. Kan sawi thinah chuan tih duh dahna chanchin kan sawi nasa hle a, keini ramah chuanin kan nei miah lo mai a, kan zalen em em mai a, chuvang chuan kan thu hriat zawng zawng hi, Thawn thu vek a ni. Chuan kan hliatna pawh hi media atangte, social media atangte leh thuleng vak a ni ta a. Tumah hian a practical in kan zuk hmuhpui a awm hlawm lo reng reng a ni. India ram chhungmah ni sela, hi chu zep thu chang lo a. Ka sawi duh pakhat chu Mizoram Kohhran hian a Baptist Kohhran a ni maw, Presbyterian Kohhran a ni maw, a UPC a ni maw, Salvation a ni maw, kan chavaia belkhawm hi chuan kan ngah ve tawh hle a ni missionary hi. A sang a sang tel hi kan nei tawh a ni. India rama vut thlep hi. Sang hnih sawm pali vel khan Supreme Court ruling a awm a, chutah chuan reservation hi fifty percent aiin a tam thei lo tih ngaihdan a awm a. Chumi chu bjp an lo sawrkar khan a tul a nih chuan reservation hi percentage a chawh tur pawh ni chuang lovin,

Maw kan thla harsatna ka punna awm chuang lo tih kha kan sawi chu pu pu kan Vice President hianin hriat tu nen ka hrian chiah leh thin le ani hi Police House vela Missionary lo awm nasa tawh ania a bawlh mai lo vang. Neh zawn a inchawt tur aka ngai a mahse inzawt si lo a keipawh englo kha kan lo en ve a kan in State Assembly thukhawm mek leh an thukal tawh te kha kan hretlang vek ang. Chutah khanin thil pawi deuh mai hi a awm thin hi sawi ka duh a awm a, remchang kan la veng a, inzarah bawk umm inzarah bawk hetiang hi a.

Tumah thil chep rel lo turin bjp Mizo Pradesh chuan kan ngen a. Kan Prime Minister zawng takin a sawi angin Indirama Covid nineteen avangin ei leh par a chawah te pawh nen chu harsatna awm lovang kan ram economy dinhmun a tha ri a. Kan. Ram economy pawhin Covid nineteen avanga a tawrh loh nan leh chutiang kawnga hmalak a nih theih nan Covid nineteen Economic Response Task Force Union Finance Minister kan chawina hnuaia a siam a. Kan state pawhin ei leh var ah harsatna kan tawk dawn a nih chuan he Economic Response Task Force hi kan nghen thiam a tul hle dawn a ni. Chumi atan chuan. State sorkar tanpui turin bjp Mizoram Pradesh chu kan inral ring reng a, medical ah leh health facility lamah hian state in pui ngaihna pui kan ngaihna apianga lo tanpui turin Union Health Minister Harsh Vardhan leh ei leh van lamah harsatna kan tawh thut palh tak a kan state sorkar in puina a dil ang anga lo tanpui turin Union Finance Minister P Nirmala Sitharaman leh Donor Minister, PMO in charge, te pawh Doctor Jitendra Singh hnena bjp Miram Pradesh chuan vawiin hian Central Sorkara lehkha kan thawn bawk a. Chuvang chuan kan State Sorkar pawh Central bjp kaihhruai Sorkara khuan inthlahrung lo turin, Media kal tangin kan hriattir a ni. Vawiinah hian Pu Mode sawrkar chuan mipuiten awlsam taka mahni in atanga he natna chungchang an harsatna te an thlen theih nan MyGov Corona Help Desk siam a ni a, WhatsApp number chu nine zero one three one five one five one five a hriat aw lang reng a, nine zero one three ni mai a. One five one five one five ah hian Hi tiin kan thawn ang a, kan harsatna leh zawh duh kan neih te kan zawt thei dawn bawk a ni. Tun hun hi India mipui te kan in pum khat hun hmelma pakhat bei a kan tan rual hun a ni tih hria in mittin in kan chhe vel a mi te tan harsatna siam tu ni lo a, he natna doba A invenna lam ngaipawimawh turin Zoram mipuite puiinah hian kan inngen a ni e, ka lawm e. A inhlimna leh an chunga nuam ka sawi nan minute nga mahni in tukverh leh balcony atanga lantir tura min sawmna te, he ni sawmhnih pahnih March sanghnih sawmhnih mipui curfew hi a taka hman a nih theih nan state sorkar pawhin a theih ang angin hma la se tia Kan PM-in a ngenna a siamte hi Covid nineteen lakah ram pum kan in theihna atan tlawm theuh turin bjp Bidon Pradesh chuan kan Prime Minister zawng takin ngenna a siam chu media kaltlangin kan rawn pui tih a ni. Kaltlangin kan inhriat tir nawm leh a nia. Heti ruang hian bjp worker tinte, Mahni awmna hmun theuhah Covid nineteen sileng mek dona kawngah a tlunna piangah in volunteer thei tura in ralring vek tur leh he sileng dona kawnga thawktu zawng zawngte sawrkar lam atang leh NGO a bikin YMA lama thawktu zawng zawngte mahni awmna hmun apiangah a tul dan ang zel a hawiawm turin bjp Mizoram Pradesh ata thawhpui zawng zawngte media kal tangin ka hriattir a ni. Ni sawmpakua, March. Sang ni sawmhnih zan dar riata kan Prime Minister Zahawm tak Pu Narendra Modi in Covid nineteen thrileng dona kawnga Indiaram mipuite hnena a thuchah te, pakhatna kan hma hun rei lo te mi dangte nena intlawh pawh lova in chhunga awm tura awm tura min ngenna te leh thil tul bik loh theih lo ah chuh chauh lo chuan mahni in atanga pen chhuak lo turin kum sawmruk chunglam pawnchhuah loh tur tih te Hospital routine check-up leh surgery hma bak te pawh postpone rih tur leh hospital tawh loh hram tura ngenna te, Covid nineteen chungchanga thu dik lo theh darh lo tura ngenna te a bikin a bikin March ni sawmhnih pahnih, Dang ni sawmhnih, Zingdar sarih a, Atanga zan dar khua chhung tuma pawn chhuak lo a, mipui curfew chu thuawih taka chhungkaw tinte zawm tur a, min ngenna te leh hemi ni tlai lam darnga PM-a Covid nineteen dona kawnga thawktu heng doctor, nurse, paramedical lama mite, armed force lama mite, airport staff te, media lam te thlengin leh keini Mizorama phei chuan.